Il-ktieb hu xi ħaġa tal-għaġeb. Oġġett ċatt magħmul mis-siġar b'ħafna folji, miżewt b'taħżiż stampat. Tħares darba lejh u ssib ruħek f'moħħ ħaddieħor. Forsi xi ħadd li ilu li ħalliena eluf ta' snin. Minn dawk is-sekli mbeda, l-awtur jaqbad ikelmek bl-ħen sod imma siket. Leħnu jibqa' jidwi f'moħħok. Il-kitba hi waħda mill-isbaħ invenzjonijiet tal-bniedem. Jirnexxilha tgħaqqad flimkien nies li qatt ma ltaqgħu, ċittadini ta' epoki differenti. Iż-żmien jgħaddi, imma l-ktieb jibqa'. U dan hu s-seħer tal-ktieb.
Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-iktar avveniment importanti fil-kalendarju Malti li għandu x'jaqsam mal-kotba għaliex l-esibituri kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ktieb kemm pubblikaturi u tal-kotba jiltaqgħu taħt saqaf wieħed u jbiegħu u jesibixxu l-aħħar xogħlijiet tagħhom. Dis-sena l-festival ħa jsir bejn l-Erbgħa u t-Tmienja ta' Novembru. Din id-darba din is-sena is-Sibt fis-Sebgħa ta' Novembru ħa jkun ġurnata sħiħa miftuħa u l-Ħadd ħa nagħlqu ftit kmieni f'nofsinhar għaliex il-Focus dis-sena ħa jkun is-Sibt. l-erba l-ħamis u l-ġimgħa filgħodu jiġu tfal tal-iskejjel u l-erba l-ħamis u l-ġimgħa filgħodu għalkemm il-festival ikun miftuħ għal pubbliku xorta waħda, ikollna ħafna attivitajiet relatati ma' tfal tal-iskejjel. Filgħaxija matul il-ġimgħa nerġgħu niftħu qajsu għal xi l-ħamsa, niftħu bi programm immirat iktar għall-adulti fejn jkollok il-kittieba u l-pubblikaturi jesebixxu l-kotba tagħhom, rumanzi, poeżija, eċċetera. Ħajkun hemm ħafna attivitajiet għall-familja, għall-adulti, għat-tfal, attivitajiet kulturali, edukattivi, diskussjonijiet ta' awturi, kittieba, preżentazzjonijiet ta' kotba minn pubblikaturi, Filgħaxija fit-tminja ħa jkollna wkoll il-film qasir li sar eh, permezz ta' kollaborazzjoni mill-PBS u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u din is-sena il-film rebbieħ huwa Dar ir-Rummin eh, ta' Pierre Mejla. Ġifieri ħajkun hemm ħafna attivitajiet differenti, hemm xi ħaġa kulħadd. u nħeġġeġ ovvjament il-familji kollha u l-Maltin kollha biex jattendu għal dal-festival tant importanti. Aħna nemnu li biex jibqa relevanti il-festival għandu jkun mimli b'attivitajiet. Dis-sena l-festival għandu il-fuq minn xi 70 attività, ġifiri hemm programm mimli daqs bajda, hemm xi ħaġa l kulħadd u żgur Ħa jkun hemm affarijiet li jinteressaw b'mod partikolari lil xi nies li vera jħobbu l-kotba u l-qari f'Malta.

Tpinġijiet. Ehm, l-importanti li nużaw ehm, conservation mounts. Kif kif tinduna li i acid free, jek tara l-kor tagħha bajda. Mentri f'dal każ, per eżempju, din mount antika, tistaw taraw li l-kor kannella, saret kannella. Fil-bidu tkun bajda, ma meta jaddi żmien tibda sir kannella. Issa meta jkollok materjal ħażin, in contact mal-karta jibdew joħorġu jew foxing li huma tikek fuq il-karta tibda ssir iktar kannella per eżempju l-karta minħabba l-materjal. Allura importanti li konna materjal tajjeb. Din mappa antika kif qed taraw għamilna hinges dejjem nużaw Materjal tajjeb, jiġifieri li mhux aċiduż. Ehm, u dejjem nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun minimal intervention fuqhom. Per eżempju ma waħlux il-karta diretta mal-mount. Ħafna drabi fir-ritratti ehm, iwaħluhom ma' xi foam board li mhux ma tantxu tajjeb għall-karta ma btiġi lixxa. Issa, ir-ritratti per eżempju ehm, Importanti li jkollha mount biex ma tkunx eżatt in direct contact ma' ħġieġa. Il-problema fir-ritratti pereżempju l-arħaġi li, li jistgħu jeħlu ma' ħġieġa. Għax fis-sajf ovvjament bit-temperatura ehm, tinħal għax kollha eh, isa ġelatina magħha l-karta ehm, u teħel tista' teħel magħha. Tinħal u mbagħad tisa tibqa' hemmhekk magħha meta Eh, ma tkun sħan aktar. Dan folder li għamilna posta ehm, biex nipreservaw dil-mappa. Biex nurikom jiġviri dan materjal li mhux aċidus. Per eżempju, meta ma jkollniex kif tgħid mhux kollox ħadd ifrejmja. Allura f'dal-każ tagħmel eh, acid free material biex jibqa' preservat. Dejjem importanti li tagħmel dokumentazzjoni tajba tal-oġġett qabel ma tibda, pereżempju tieħu ritratti importanti ħafna, eh, qabel ma tibda anke qabel ma tneħħiha mill-frame, importanti li tieħu ritratti. Imbagħad waqt il-proċess ovvjament trid tieħu ritratti wkoll, dokumentazzjoni, written documentation jiġifieri. Tal-każ pereżempju kellna nżidula tikka biċċa għax xi ħadd kien qatagħha. Dejjem nużaw Japanese paper jiġifieri, minħabba long fibers li għandha. Mbagħad nħinġewa dawn repairs, pereżempju bil-Japanese paper. Nagħmilula hinges bil-Japanese paper ukoll, jiġifieri hemm eh, kif tgħid thicknesses differenti tal-Japanese paper. Ovvjament eh, dejjem nippruvaw nużaw l-iktar waħda li taqbel mal-karta per anki bħala kulur. Jekk m'għandniex il-kulur nisbawa aħna, imma jiġifieri skont, per eżempju għal ktieb mhux ħa nisbuħħa per eżempju minħabba li mhix estetika l-ħaġa, trid tkun xi ħaġa li tintuża ktib. Mentri ovvjament jekk ikollok painting, importanti li tagħmilha l-kulur, pereżempju, biex ma tellifx.
Lewis, qegħdin fl-ikbar sala ġol-Biblioteka Nazzjonali. X'inhu l-użu ta' din is-sala? L-użu ta' din is-sala huwa li naqdu eh, mill-pubbliku in ġenerali, kemm lokali u barrani, fuq il-rikjesti eh, tal-informazzjoni li jkunu jixtiequ. U dawn nistgħu nġibhom in diversi sorsi ta' kotba, ġurnali, manuskritti jew arkivji milli għandna hawnhekk depositati fil-bibljoteka. Nassumi li dawn ikunu nies li qegħdin jagħmlu xi riċerka partikolari allura jkunu jridu informazzjoni partikolari. Il-kotba jidhru antiki, fuq liema era qegħdin nitkellmu hawnhekk, x'tip ta'. Hawnhekk fil-kotba li għandna fis-sala li kif tista' tara Huma l-epoka tagħhom ma' seklu sittax, sbatax, seklu tmintax. U bħala informazzjoni x'ikopri? L-informazzjoni hawnhekk hija in ġenerali, huma ħafna diversi suġġetti u nista' ngħidlek illi dawn huma l-kotba li qegħdin hawn fis-sala huma by ngħidulhom by location li huma dejjem ħajibqgħu fl-istess post. Jiġifieri meta għandek il-persuna qiegħda tfittex minn diversi katalgi, Dawn ħa jsibu il-location u aħna jiġifieri n-nies tas-sala nġibulhom aħna stess wara li jkunu kitbu r-rikjesta fuq il-karti provduti. Louis, grazzi ħafna.
Xi sentejn ilu kont applikajt għal mobility funding minn eh, min naħa tal eh, Malta Arts Fund u ġejt moti parti mill-fondi biex immur eh, korsijiet tal-legaturija tradizzjonali, ċivi kif nagħmlu l-kotba mod l-iktar tradizzjonali. L-intenzjoni tiegħi ma kinitx li nitgħallem ehm, biss kif nagħmel l-istrutturi tradizzjonali kif nafuhom fil-kodba li namlu. Imma li nieħu dawk il-snajja li huma marbutin mal-legaturija tradizzjonali u nużom fil-kodba li nixtieq nagħmel jiena. U l-kodba li nixtieq nagħmel jiena huma sempliċement esperimenti fi strutturi ta' kodba. Normalment, ehm, il-ktib li, il-tip ta' ktib li jiddomina l-lum il-ġurnata huwa dan il-codex, fejn għandek minn 10 sa' 10 bil-kontenut fin-nofs, bil-tekst fin-nofs. Ehm, Tradizjonalment, ovvjament, jeżistu oħrajn, ġifiri, ehm, jeżistu l-scrolls fil-bidu. fil bidu li huma anke kotba li jistgħu jitwaħlu eh, mal-ħitan bħal xi ħaġa hekk. Ehm, u għandek tradizzjonalment pereżempju mill-Afrika għandek dan li huwa l-Coptic stitching li ehm, apparti li għamil dan nitraduċih għal kodba oħra. Dejjem qed naqbad l-istess struttura u nitraduċiha. Ehm, wara l-ewwel esperjenza tiegħi mal eh, f'dawn il-courses, Peress li bnejt relazzjoni tajba mal-għalliema, kienet esperjenza pożittiva ħafna, ehm, erġajt applikajt u ħanerġa' mmur ehm, għal korsijiet oħra. Il-legatorija tradizzjonali toffri ħafna għal-bidu, ħsibt li li ehm, hija biss sena u hija biss marbuta mal-karta, mal-ktieb, eccetera. Ma fil-verità tatni ħafna anka meta tiġi għal pereżempju għal kompożizzjoni ta' kontenut ta' poeżija pereżempju. Essenzjalment meta qed taqta' l-karti, meta inti tibda taqta' l-karti, eh, meta tibda mm, taqqat struttura ma' oħra, ehm, qiegħed tħares verament mill-qrib lejn lejn il-ħaġa u mhux biss min-naħa ta' tessut, ta' textures, hawnhekk għandna hawnhekk stess diġà għandha ħafna textures, Imma anke min-naħa ta' kontenut, jiġifieri din xi ħaġa li bdejt niskopri huwa forma ta' close reading tal-materjali li fl-edukazzjoni fis-sistema edukattiva tagħna mhijiex mogħtija dik l-importanza. Filwaqt li snajja ovvjament jagħtu primarjament l-importanza għal dik it-tip ta' Literacy, għal-literacy tal-materjali, ta' tessuti, ta' snajja li jorbtu direttament mal-ġisem tal-bniedem, mal-id, mal-għajnejn, mal-koordinazzjoni bejn l-id u l-għajnejn. Jiena qed naqbad strutturi tradizzjonali bħal dan pereżempju u noħodhom għal struttur, nitraduċijom fi strutturi oħrajn. li huma dawn, pereżempju. Dan huwa l-istess tip ta' ħjata ta' dan, l-istess tip ta' ħjata eżatt, ehm, forsi ovvjament hemm numru ta' toqob differenti, ma essenzjalment l-istess tip ta' ħjata u l-istess tip ta' struttura. U ħloqt ktib li ehm, kien marbut ma' proġett dwar il-kanċer. U hawnhekk għandna massa ehm, li tidher kważi massa kważi blata biex ngħidu hekk, li hija oblik li mhijiex ehm, bħal kaxxa bħal manna tradizzjonalment. U din il-massa ovvjament hija l-massa li li jkun hemm ġewwa u li tippenetrana u hawnhekk hawn toqba wkoll ukoll fil-kuntesti ta' kodba iktar konvenzjonali ma ssibix. Il-ktib maqsum, dan it-tip ta' ktib huwa maqsum f'ħamsa Mhux għax huwa xi difett, imma għaliex xtaqt waħda mill-kriterji ta' ktib tajjeb u għalli l-ktib jinfetaħ kompletament. Jekk ma l-ktib ma jinfetaħx kompletament, għandu ftit ta' problema. U allura biex nkun nista' niftaħ ta' taħt net kelli naqsmu fi strutturi differenti. L-istess għal-ħjata, għax jekk tab bil-ħjata Wisq toqol u dal-ktieb huwa disa' kilos waħdu. Jekk tqassam it-tensjonijiet ħżiena jiġbidlek fuq id-dar, pereżempju, jitgħawwiġlek u jitqattagħlek ovvjament. Bħalissa qed nagħmel dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa il-ktieb tal-pastażi. Tal-affarijiet li ħżiena li nagħmlu, l-black book. Ovvjament, xi ħaġa hekk kummerċjalment ma tantx hija possibbli. Kemm minħabba l-karti suwed, kemm minħabba l-istruttura. U qed nagħmel ħjata li jew bdejt nagħmel ħjata issa li hija purament tradizzjonali jgħidula long stitch. Hija bażika ħafna bħala ħjata, imma hija wkoll b'saħħitha ħafna. Fil-legatorija kontemporanja, kif forsi qed taraw, il-ħjata nikxfuha. Il-ħjata nikxfuha. U jiena niffavorixxi kodba jew strutturi li ma tantx jużaw kollha. F'dan il-ktieb użajna ħafna, użajna xi kollha, mhux ħafna ħafna mhux iżejjed, imma użajna kollha. F'dan il-ktieb xejn, u f'dan il-ktieb l-istess mhux ħanuża kollha ta' xejn, ġifieri ktieb ħajorbot miegħu nnifsu biss il-faxxik li jorbtu bejniethom. Differenza oħra ta' dan il-ktieb minn oħrajn huwa li dan il-ktieb li qed li għażilt li nagħmel jiena iddiżinjajtu mingħajr qxur. Allura il-faxxikli tiegħu stess se jkunu l-barra u l-ġewwa tiegħu. Il-fema konvenzjonali hija li ktieb bħal dan iżomm il-kontenut bejn il-qoxor, bejn il-qoxrit tiegħu, xhur. Dik hija ovvjament hija kkontestata ħafna li l-kontenut qiegħed hawnhekk diġà minn barra, mhuwiex bejn il-qxur. Il-qxur mhumiex kontenitur, il-ktieb mhuwiex kontenitur imma huwa huwa l-post fejn jibda l-proċess tal-ħsieb. Mhux fejn hemm il-ħsibijiet ta' xi kittieb omnipotenti li qed jaslu għandek. Imma fejn jibda l-proċess tal-ħsieb? Li hija ftit ta' ta' ehm, bidla mill-ħsieb konvenzjonali dwar il-ktieb. Il-ktieb mhuwiex biss kontenitur.
Jekk ix-xogħol huwa salmura tal-ġisem, mela l-ktieb huwa salmura tal-moħħ. Għal xi wħud, l-aqwa ħabib hu l-kelb. Għal oħrajn, l-aqwa ħabib hu l-ktieb. Kamra bla kotba qisha ġisem bla ruħ, hekk kien qal Ċiċerun, u dan qalu qabel Kristu. Għax il-kotba ilhom minn żmien żemżem jeżistu fl-istorja tal-bniedem. Biss biss, fir-reliġjonijiet ewlenin, Alla stess jinqeda bil-ktieb biex jikkomunika mal-bniedem. Il-ktieb jiġbor il-ħsieb u l-memorja ta' ġenerazzjonijiet differenti. Darba Oliver Friggieri kien għalhekk, m'hemmx prezz għal ktieb u ebda ktieb mhu għali biżżejjed għal dak kollu li jinvolvi fil-ħsieb, fil-kitba, fl-istampar, fil-produzzjoni. Proċess ta' xhur u anki snin. Hemm gost fil-fatt li tixtri ktieb, taqrah u terfgħu. Ktieb jikber miegħek minn tfulitek sal-aħħar. Kull ktieb, u x'inhu s-suġġett tiegħu, jipproduċi l-aqwa kwalità li għandu jkollna, il-ġentilezza, ir-rispett, l-imħabba lejn kulma aħna u kulma hawn madwarna.